hi guys ndoda kubika mutakura nhasi handisi kushandisa wei inoshandiswa nevanhu vese but yandiri kushandisa inoita futi nzungu dzangu mafushe nenyimo dzacho idzi ndichazvisanganisa nongokuratidzai kaprocess kandinoita inini pakubika mutakura imi munogona kuve mune maprocess enyu akasiyana but ingoenda mucomment section mononyora kuti izvo imi munozviita sei pane zvandinenge ndaita motaurawo zviri different kana kuti zvandingadai ndaimprove youare very welcome laikai vhidhiyo iyi izvozvi nepainopera vanenge vasati valaika molaikawo futi then mongo subscribe kuti murambe muchingoona content idzi dzichingopinda muchidziona all the time mutakura uyu uchanaka uchaita mokopawo mastaira andichashandisa okay so aya ndo maquantities angu nzungu mafushe nenyimo saka zvandichaita ndichatanga ndaisa nyimo idzi mumvura mulunch box then ndodzisa mumicrowave nokuti dzinononoka kuibva saka ikori process yekukwika ina zvimwe zvese after that ndozozvisanganisa ndozozvibika pamwe chete okay in iyi ndo quantity yemvura yacho yandiri kuisa saka ndakutora ndoisa mumicrowave microwave then ndobva ndaisa 10 minutes ndichapota ndichingozvicheka kuti zviri sei then pandinofunga kuti zvaita ndozosanganisa nezvimwe zvacho eh, dzaita saka ndaakudziedha kune zvimwe okay so apa ndakugeza nzungu dzangu nemafushe angu after ndapedza kuzvigeza ndichazozviisa futi microwave for a very short time saka ndaisa nzungu dzangu mafushe angu nenyimo dzangu ndakuzvidzosera mumicrowave for another 15 minutes uku kungokuikena process yacho sezvinhu zvandandisina kurara ndakanyika but 15 minutes mumicrowave okay guys 15 minutes is up saka izvi ndizvo zvazvaita izvi muri kuona zviri kutorakidza kutoibva hazvisati zvaibva hazvo but zviri kurakidza kuti process yacho yaquickkenwa saka from now ndaakuzvitora then ndozviisa mupoto then ndoisa um, more minutes ndoramba chingozvitarisa kusvika zvaibva then ndongozvisanganisa sanganisa muri kuona zvazvaita it quickens the process that's why ndichifarira kuita this way guys zvinhu zvedu zviri kuboila zvikatozvipa nguva zvomboramba zvichiboila kudaro we are getting there bit by bit so it needs uh, some more time guys mutakura wedu waita hanti muri kuona hanti muri kuona saka the only thing chandazowedzera to salt to test sekubikwa kunoitwa zvinhu zvese wakatesta wakanzwa chinhu chakashota kana ichiri time yekuti unogona uchiwedzera unowedzera saka hanti muri kuona watoita mutakura wedu ona inyimo iyi anti mazviona mutakura wedu waita mutakura uri kunaka uyu ndautesta wa well balance south iri right dzungu dzakaibva nyimo dzakaibva chibage chedu chakaibva delicious mutakura saka vanoda mokopawo recipe yangu vanokwanisa munonakirwa and also guys musakanganwe kusubscriber molikeawo mavhidhiyo anaya ndoramba ndichibika ndichikuratidzai kuti zvo inini ndinozviita sei zvinhu izvi zvimwe zvacho zvandinoita zvinolesena time yandoshandisa kubika zvimwe zvacho zvinoimprova pamarecipe aripo nakudhara but wonai mutakuro uyu zvawaita muti muri kuona hmm, mutakuro uyu waita ende uri kunaka saka please like this video share it comment below kana mune matips ekundipawo kana mune mahints kana paine zvandasiririra kuita zvandingadai ndaita kana kuti muchingondiudzawo kuti mimi munoita sei wenyu mutakura but uyu ndo kaitiro kangu kandinoita inini thanks for watching this video guys musakanganwe kusubscribe nekulike nekushare nekucomenta enjoy your day Thank you.